Ħafna drabi aħna bħala Nsara l-iktar li jinteressana ħa ngħidu hekk u ġustament tajjeb huma l-kotba mqaddsa. Ħdejn il-kotba mqaddsa ma joqgħod ħadd u xejn. Jiġifieri dik irridu aħna bħala Nsara nifhmu illi ma nistgħux ma nkunux midħla tal-Kotba Mqaddsa. Tgħiduli bl-amment, insir nafhom bl-amment, kien hawn min fl-istorja li kien jafhom bl-amment. Meta l-kotba kienu rari, Però le m'aħniex mitluba nkunu nafuhom bl-amment li Alla. Li nkunu mitħla jfisser illi nisimgħuhom, illi nixtruha l-Bibbja, illum għall-grazzja t'Alla għandna l-isbaħ Bibbji bil-Malti, li u naqrawha. Immaġina kieku xi ħadd jibgħatlek ittra u xi pen friend jew ħabib jew ħabiba jibgħatulek ittra u tgħidu hija da mhux tas-soltu u titfaħħa fil-kexxun u daqshekk li apparti li mhijiex ħbiberija ehm, tkun dispett li ma taqrax kitiblek Dan ħbieb, jiġifieri mhux se jkunu affar. U daqshekk hija l-Bibbja hija l-Iskrittura, il-Kotba Mqaddsa, l-Antik Testment u l-Ġdid Testment, hija l-Kelma ta' Alla ngħidu, jiġifieri li Alla mhux qed jiktbilna biss, mhux kitbilna biss, imma kellimna. Jiġifieri l-Iskrittura hija xi ħaġa li ma nistgħux ngħaddu mingħajrha, hija l-ħobż ta' kuljum tan-Nisrani, nisimgħuha, nixtarruha u rridu nħobbuha, rridu napprezzawha. Bil-mod il-mod L-Insara tal-bidu, ħa ngħidu hekk, sakemm damu l-aħħar Appostlu, San Ġwann, li miet lejn is-sena 100 ngħidu, kienu baqgħu jgħożżuhom dawn il-Kotba Mqaddsa u kienu jafuhom bl-amment, però wara Il-Knisja, huma ħasbu kien hemm it-tendenza li l-Knisja se tieqaf qisu mal-aħħar Appostlu, ma' San Ġwann, jieqaf kollox. Imħabba l-persekuzzjonijiet li kienu saru ħorox ħafna li riedu riedu jixkupaw lill-Kristjaneżmu, il-Rumani, l-Imperaturi, pagani jridu jeqirdu l-Kristjaneżmu mill-għeruq. Allura meta raw l-Insara li qegħdin jiffaċċjaw dis-sitwazzjoni qalu qetgħu qalbhom anki mill-ħajja ta' kuljum. U kienu se ħa ngħidu hekk kienu se jirtiraw, kienu qetgħu kważi qalbhom għal kollox, però il-Knisja sabet mod ukoll Kif terġa' terġa' tibdax is-sena 100, is-sena 120, 150 qalu hemm speċi hawn se nkomplu, se tibqa' għaddejja l-Knisja. U bqgħet għaddejja proprju il għaliex kien hemm ħafna konverżjonijiet, kien hemm ħafna pagani intelliġenti, kittieba li saru nsara. Li x'kien importanti ħafna li l-pagani kellhom il-letteratura tagħhom, kellhom l-Omeru, l-Ovidju, l-Luċillu, kellhom ħafna ħafna Kitbiet, Il-kitba żżomm ħajja l-lingwa mod imma l-kitba żżomm ħajja lingwa il-għaliex dak li jkun jaqra, dak li jkun isir jaf fuq l-antenati tiegħu. L-Insara raw li ma kellhom xejn, kellhom biss il-Bibbja. Imma l-Bibbja ħafna minnhom ma kinux jafu jaqraw, ibda minn hekk, u l-Bibbja ma kinitx ħobż għal snin kulħadd, allura bdew jaraw li l-Kristjaneżmu jekk ried ikompli, ried letteratura. L-ebda lingwa mingħajr letteratura ma hija se tkampa, jiġifieri bilfors. Lingwa trid letteratura, l-kelma miktuba. Għaliex? Biex dik tiġi kkupjata u tgħaddi għall-oħrajn. U l-Insara tat-tieni seklu dak li għamlu, bdew jaraw il-ħtieġa li l-Knisja, barra l-Iskrittura, ikollha wkoll letteratura, ikollha kitbiet, ħalli jibqa', aħna ngħidu bil-Latin scripta manet, il-kitba tibqa', verba volant, Il-kelma ttir, imma scripta manet, il-kitba tibqa'. U dak li għamlu l-ewwel kittieba tal-Knisja, l-ewwel bdew b'sensiela ta' kitbiet biex iħeġġu lill-Insara, ngħidulhom l-Apostoliċi jew is-Subapostoliċi, riedu jħeġġu lill-Insara biex iżommu ħajja Il-kitbiet tal-Appostli u l-ħajja. Mbagħad għandna l-Apoloġeti fit-tieni seklu li taw bidu għal difiża tal-Kristjaneżmu biex juru lir-Rumani, lill-pagani li l-Kristjaneżmu l-ewwel nett ma kienx għadu tal-Imperu Ruman, it-tieni li kellu ismijiet kbar Ġeremija, Pawlu, Ġwanni, biex juruhom speċi li l-Kristjaniżmu għandu letteratura wkoll. Mbagħad bdew it-tielet seklu jispikkaw Klement u Oriġene, per eżempju, l-aqwa difensur tal-kitbiet tal-Knisja, fir-raba' seklu mbagħad għandna Hemel għax imbagħad bdiet li l-istorja tal-Knisja hemmhekk bdiet verament il-qawwa tal-kitbiet tas-Santi Padri meta fir-raba' seklu ċertu Ewsebju, Isqof ta' Ċesarija, beda jikteb storja tal-Knisja. Il għaliex? Il għaliex mingħajr storja M'hemmx poplu, ma jistax poplu ma jkollux it-tifkiriet, u da Ewsebju ta' Ċesarija beda l-ewwel storja tal-Knisja, u mbagħad kien hemm sensiela kbira ta' stejjer tal-Knisja, ta' ġrajjiet, kitba tal-ġrejt tal-Knisja. Għandna fil-ħames seklu mbagħad meta l-paganiżmu, meta l-Imperur Pagan waqqgħu Kostantinu, l-Imperatur Kostantinu, fit-313, u mbagħad bdiet l-era tal-Kristjaneżmu. Il-Kristjaneżmu issa kien sar twemmin ħieles, il-kitbiet bdew jimmultiplikaw ruħhom li ma ngħidlikx, u ġejna niġu fil-ħames seklu, is-seklu tal-Golden Age jgħidulu, is-seklu tas-Santi Padri kbar bħal Ġlormu, bħal Ambroġ, Santu Wistin, l-aħwa Kappadoċi, San Girgor, il-kbir u sintendi il-ħames u sitt sekli huma l-aqwa tal-Knisja sakemm sfortunatament imbagħad l-Iżlam xejjen kollox u din hija ħaġa tal-iskantament, Kristjaneżmu ta' ħames sekli ta' storja b'dik il-glorja kollha u f'kemm ili ngħidlek l-Iżlam xejjen Ir-reliġjon Nisranija tista' tgħid, sakemm imbagħad San Tumas t'Akwinu. Jiena dan kollu għedtu fil-qosor għax 'il quddiem kalla jrid nagħmlu clips oħrajn iktar fil-qosor, però min irid jara sadanittant sal-ewwel tliet sekli sa Oriġene, kont ktibt ktieb tal-ktieb, patroloġija, jiġifieri l-istorja tal-kitbiet tas-Santi Padri, għalhekk hija żewġ kelmiet, patrologia, missirijiet, kitbiet tal-missirijiet. Dan huwa l-ewwel volum, min jixtieq jixtrih għadu qiegħed għall-bejgħ, fih l-istorja kollha sat-tielet seklu.